ndinonzi efas eh, mashinga idzi ndine 67 years eh.
musi wa 23 december 2019 takanga tiri kubva kumuchato wakaitirwa kuglenron uko ndokwazvakaitikira izvozvo saka takasvika paroad broko tanga tiri mumota sprinter yataa tiinayo taa takati wandei vanhu vekuchechi eh, handina e, kuziva kuti chii chakaitika tabva parodbrook ipapo asi tichisvika parodbrook ndakatonyatsoona kuti tasvika parodbrook dhiraivha hangu ofamba takatonzwa pfuti kurira yarira pfuti iya ndakanzwa kairi ngoti kupinda mandiri nekubuda ndobva yabuda yabuda yakanosvikorova window screen rikaparara ini ndakasara kuti yakarova nepashold apo ikabuda nepano pauri kuona apa nanasi apa toda kuba mm. mm. pachiri kutorwadza arirwadza tapurwa ndakanzwa kuti tuka iri kupinda kwepfuti nekubuda yakapinda nepashoulder apo mhm. ikabuda nepapa apa ini ndakangotaura kuti driver ndafa saka ropa rakatanga kubuda zvakanyanya ropa rakabuda vanhu vakanga vakungonetsana imomo kuti toita sei ndonguva yakanga madoctors ma ari pastrike saka takamhanya tikapinda mutown vanhu vanga vakungotaurawo madistance akawana wanda wanda svika tazoenda kumaavenues ndiko kwandakazoona ati ndika ikoko ndikasvika ikoko ropa richibuda nani stop zvekuti manesi aivemo vakatadza vakatoda itaura vamwe kuti indaona mutsa doctor zvita zvitadza saka ipapo manje ndakanga ndakutonzwa kuti mweya wangu wadzikira mm. ah, ipapo ndakanga ndakunzwa kuti ah, si dhokota akazosvika vakandibatsira vakatanga kundiisa madrip vakatanga kundiisa paoxygen kufema kwakaa kwakundinetsa ndobva vandiisa paoxygen saka ndakazotanga kunyatsoziva kuti ndini kumapasi 12 dzeusiku zvinhu zvakaitika kuma 9 sentenhekudi ndagara gara ndaakugona kutaura vakazonditora scan vakanditora scan si kuzobva ipapo ndobva ndazotorwa Ndopandaenda kuparere nyatwa ndopandakazonorapwa ndiri eh, December wese new year ndaa ndirimo muchipatara two weeks kusvika ndozobuda ndoya kunokumba eh, asi pari zvino handibate chinhu handiwachi handigoni ruoko rwarubati ipo pachesansiwa zvoona uchibata kuti pabvenzverwe chaizvo kana hembe chai kana kupfeka bra chaiyo iyi kazhinji handichapfeka ndakutongogara ndakadaro nekuti bra yacho ikasvikobata ipapa apapa hazviiti hazviiti ndokurarama kwandiri kuita handina kuzombodzokera kumwana wangu eh ini pavakanga vakandipa pandakaenda kum kuma human rights uku vakandipa madoctors avakandipa madoctor yakandirapa kusvika vamboti paroda kuitwa operation ndobva ndaenda kuna doctor akandirapa akandiindisa kuwestgate ndichinotorwa maexray saka akati ah, zvamakugona kudairiwo kogogo kuisa chikafu kumuromo kudai hapaisina need yekuita operation apa nekuti chiri apa ndechekuti bhonzo rakapwanyika ii saka kuti rigadzirike ri hazviite saka izvino zvamaakugona kuita zvamuri kuita vakangonditengera vaingonditengera matablets ehe matablets vainditengera madoctors saka kubva musi wavakangondidischargewo iwoyo kuti agogo zvaapari nani handina kuzombodzokera kwavari
akurwadziwa panondirwadza ah, ndinongotengawo ma mapain is you ayaya ee
zvinondirwadza
zvinondirwadza zvakaitika zvekuti ndikatanga kuzvifunga hana yangu inotanga kungoti kurova kuya kusina mugano bp ichibva yazo ndofunga ndozvekunyanya kundipidza bp bp yangu yakusvika pa 200 something over one something saka ndikaona kana musoja mupurisa izvozvi ari muuniform handisi kudzikama hana yangu inoramba ichingoti handisai ndapera kuvhunduka saka ndikutoshoya kuti zvichazopera neiko Iyi.
Ndinonzwisisa kuti nyaya yenyu makaita nhaurirano pakati penyu nemapurisa akaita izvi. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei? Iyi pakaita nhaurirano.
Mm. Eh, roya redu rakatifonera rikati mbuya takuenda kunoita round table ndo zvatanyorerwa kuti tiende kuround table e, inini achifona ndo pandakabvunza ipapo kuti ko kuround table kwacho tiri kuenda kupi nyaya ichaenda kukoti here e, royal yangu rakandipindura richiti mbuya nyaya haina kuzoenda mukoti vati tinofanirwa kuita round table saka takasimuka tikaenda kuround table isu indine roya rangu paa paine gweta rehurumende paa paine gweta remapurisa magweta anga matatu achingopindurana saka ndopavakataura kuti vakatanga kutaura kuti mari yataurwa negweta renyu haiite yakawanda gweta rakati ndiri kuda 3500 ndobva ndati a ah, mari yacho inenge shoma nekuti iye zvine izvi vamaranga handina chandichakwanisa kuita kubika chaiko handibiki pari zvino shuwa handibiki kuwacha ndototsvaga musikana musikana webasa waona uyu ari kutotishandira pakati manje hurumende yati ndo mari yatinokwanisa ndobva ndangobvuma roya rakati zviri nani gogo kuti mumbopiwa pashoma ipapo zviri nani kuti mozosimudzira nyaya yenyu yoenda pamberi asi mune mine kamwe kamapihwa handina kuzviramba ndakazvigashira akasvika nekutondivhurisa akaundi kupsb uko ndikanovhura nanhasi mari yacho haina kuuya handina chandakawana nhaurirano idzi dzakaitwa mugore ripi dzakaitika 2020 2021 saka 2021 vakavhuriswa account eh. muda kupiwa 3500 ndizvo ehe yekucompensata ehe ah, kukwara kwamakaita ehe alright mm. saka mari yainongo handina chandakawana
kusvika nanhasi mm.
saka panhauro imwana dzamakaita imimi vaiti vakapfuurirei motikari yamanga muri ah, inini handina kunyatsonzwa chakajeka ipapo havana chakajeka chavakanyatsotaura ipapo vakangosvikotanga kuti vakabvunza semabvunziro auri kuita imwanangu asi vakazongoti mari iri kutaurwa negweta renyu yakawandisa musafunge kuti hurumende ine mari ndo zvavakataura vachiita hurumende haina mari hurumende inotowana mari ichibatira kuvashandi vanenge vachishanda ndiyo mari inozowanikwa yekukombanzeta vanhu saka mari iri kutaurwa negweta renyu yakawandisa Eh, ndobva tangwa kusiyirana ipapo. Zita rangu ndi Jacob Mashingaidze. Ini ndini murume wamai vakapfurwa. Saka chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti zvatakavimbiswa hapana chiri kuita. Isusu tiri vanhu vangogara, ndakangogara panapa handina basa randiri kuita. Kamari kandinowana kamari kepensheni kadiki diki kanobatwa kubva kunasa. saka mari yacho haisi kutikwanira mai vanodiwa kuenda kuchipatara nguva nenguva pavanorwara mari yakavaimbiswa hapana chakabuda ende zvakare munhu akaita mhosva havana kutionesawo kuti munhu ndiye akaita mistake tatisinei naizvozvo asi taingonzwa kugutsikana kuti mhondi taiona yakauraya yakaridza bvuti ikauraya munhu pavari ipapa vasiri mupenyu 5 liters havakwanisi kubata yemvura kusimudza kuda izvi saka ibasa rangonangana neni iroro sababa vari pamba saka izvozvo ndo zvatiri kufunga kuti dai vagona kubatsira vagona kuti bhadhara kubhadhara kukuvara kuvadza kwakaita mai tinogona kuti iyoyo mari iyoyo panodiwa chipatara ndoyaunononga vachiendawo kuchipatara kashoma kandine ndinako topinza muchikafu tichirarama saka hapasi kuti sunungura ipapo hapasi kuti sunungura varamba vakadzvinyirira nyaya asi vakaidaira kuti hatazviona kuti takakanganisa ndomva vaburitsa figara vanofunga kuti vanokwanisa kuti vabhadhare Nanhasi tamu makore rechina rineri hapana chazoti chaitwa.
Saka imi munonzwa sei nezvakaitika kune mudzimai wenyu? Hazviti hazvindisunungure.
Tongotenda Mwari nekuti vakazorarama. Kurarama kwacho hatizivi kuti kuchavatorera nguva yakadini. Nekuti kubata havabati. Nzvimbo yavakarohwa iyoyo inogara ichingovarwadza. inzvimbo inogara ichingovarwadza saka hatisi kuziva kuti pain iyeyo inogara ichivarwadza iyeyo inovararamisa here saka izvozvo ndo zvatinogara tichingonetseka nezvazvo dai vagona kubhadhara vanhu munhu wavakakuvadza dai vagona kubhadhara zvaireruka munhu akabata akaridza chombo vakamuvanza asi izvi zvazvisinei nezvi ngavachibhadhara mari yakati tinokwanisa kubhadhara 3500 us dai vakwanisa kubhadhara mai vanogona kuwana zvinovabatsira kana neniwo zvinei zvichindibatsira ee eh.

vanokanganisa profession yedu yatinorespecta yemapurisa e, nyaya yakaenda kumatare kuti vapiwe compensation dare rikapa mutongo wekuti ngavapiwe compensation yavo but chinotinetsa ndechekuti hapana chavati vapiwa iko zvino and muchingoziva nemamiriro akaita inflation isusu sevamiririri would try by all means kuti vange vachikwanisa kunge vachiwana zvavanofanira kunge vachiwana pacompensation yavo makandivimbisa kuti muri kundipa mari yangu yekundikomba nzeta ko sei musina kuzondipa hamusi kundipa nei plus mari yacho yavakandichaja yacho ishoma mari yavakanditaura kuti vanondikomba nzeta ishoma zviri pamwoyo pangu ipapo ndo zvinhu zvandinogona kungotaura izvozvo kunende kuti orit ko shoma iyoyo dai vachindipa havo kwete kuramba ndiri kungoburitsa mari ndiri kutenga mapiritsi ndiri kuenda kwadoctor ndinoenda kumadoctors ndotora mari mubasekuru vanobvisa mari vondipa mm. asi hazvo zvataa takatarisira taa takatarisira kuti vanondikomba nzetowo mari yangu nyange dei kari kadiki diki ndoona kubva ipapo zvino havana chavakandipa handisi kuziva kuti ndaakudawo rubatsiro So far as the MP, I've put a question to the minister responsible where Minister of Home Affairs through the questions to the minister in Netcom Parliament and havasati vakwanisa kuresponda because that issue as the MP tinge tichikwanisa kunge tichibatsira vagari vedu vange vane confidence nemasystems edu vange vane confidence nemapurisa edu vange vane confidence nemacourts edu saka the roy ataplaya semamps every time togara tichivaengager tichinzwa kuti ivo vanenge vachinzwawo sei but at the end of the day zvinenge zvataurwa nematare tenge chitarisira kuti ministry inge chitsatsikisa izvozvo vanhu vopiwa compensation yavo